Бүген безнең туры эфирда мәгариф һәм фән министры Исүгә Рәүл Хәзюллин. Исүгә Рәш, без сезне күрүебезгә бик шатбыз. Безнең туры эфир Instagram һәм ВКонтакте челтәрендәге рәсми төркемнәребездә бара. Һәм без шулай ук турыдан-туры шалтыратуларга җавап бирәбез сезнең белән. Яхшы, хәерле көн. Безнең әңгәмәбезнең видео варианты тулысынча сайтыбызда урнаштырылачак. Текст варианты газетада урын алачак. Сораулар бик күп килде. Бүген генә без 20 сорау кабул иттек. Ә гомумән эфир башланганчы кабул ителгән сораулар 30-дан артык. Шуңа күрә менә Әгәр без бүген бөтен сорауларга җавап биреп өлгермәсәк, без вәгъдә бирәбез, сезнең белән бергә җаваплар тулысынча газетада урын алачак дип. Шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә. Хәерле көн, Ватан Татарстан, тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез.

Чыннан да бу мәсьәләне мин контрольгә алырмын. Э, безнең э, бу ятим балалар өчен, сироталар өчен дип әйтим инде, квартира бирү мәсьәләсе ул безнең узган елда ике тапкыр артылды, ә, арттырылды. Менә безнең 600 квартира бирелде. Ә менә быелга 636 квартира каралган. Әйдәгез, телефоныгызны бирәсезме монда? Менә ага таба дәвам итәргә, чөнки Бу мәсьәләне монда бөтен 8965 Әһә. 09 Э, Мө- Мөнирә апа. Мөнирә апа. Мөнирә апа, шулаймы? Мөнирә апа, да. Э, Сорауны язып алдык, сорауны беләбез, проблеманы беләбез, телефоныгызны алдык. Сезгә бәйләнешкә чыгырбыз. Э, Илсур Гәрәевич, дәвам итәбез. Э, Менә безгә э, килгән сорауларның берсе бүгенге өчен бик тә актуаль сорау әле һаман да. Мәктәпләрдә сезнең өйдә ничә компьютер, ничә ноутбук дип сорашалар. Күптән түгел үк сорадылар. Нәрсәгә сорыйлар икән? Әллә читтән торып укырга күчәргә җыеналармы? Читтән торып укырга күчү планлаштырылмыймы? Читтән торып укырга күчү планлаштырылмый. Без менә белгәнегезчә, былтыргысы уку елында, унтугызынчы марттан шушы пандемия башланганнан соң күчтек дистанцион формага, укытуга. Һәм Без аның уңай якларын да күрдек, тискәре якларын да күрдек. Иң мөхиме, безнең балалар белән менә шушы сезнең белән сөйләшкән шикелле, укытучы бала белән күзгә-күз карашып, сөйләшеп дәресне алып барырга тиеш. Иң яхшы форма. Бу беренчедән, баланы тотабыз, тота мәктәп контрольдә. Аннан соң тукландыра, дәресен карарга булыша башлангыч сыйныфларга. Әти-әниләр инде эштә, бала берничек тә генә контрольсез өйдә утырмый компьютер артында. Безнең бит инде беренче сыйныфларга каралган 20 минут, икеләргә, дүртләргә 25, калганнарга биштән 30, 30 минут һәм 35 минут барлыгы утырырга тиеш компьютерда. Көнлек норма бу. Ә безнең күпме утыралар. Шуңа күрә баланың сәламәтлегенә зыян китермәс өчен Һәм гомумән, мәктәп укытучыларына шулай ук зыян булмасын өчен, катлауландырмас өчен без дистанцион форма укытуга күчергә җыенмыйбыз. Ә бу теге ничек анда Компьютерлар сорашалар иде, ничә ноутбук, ничә компьютер бар дип. Бәлки ярдәм итәргә теләүчеләр бардыр. Безнең бит социаль партнерлар бар, оешмалар бар, иҗтимагый оешмалар. Аларның ярдәм итәселәре килә торгандыр. Шуның өчен сорала торгандыр, ә болай Э, дистанцион бездә шулай дип юрап куйыйк әле аны ярдәм итәргә теләүчеләр бар яхшыга юрек ә болай э, андый нәрсә юк Хәерле көн тыңлыйбыз сезне. Мин Гаидин Азарина иде. А я? Кайчан бала мәктәп бюркида? Безнең бу, Аңлашылды. бу сорау белән чынлап та бик күп Мәктәп бөтенләй юк. әйе. Аңлашылды. Дистәләгән әти әнисе Дистә- кайтты бүген. Кирәк әйе. мак- мәктәп. Аңладым, Бу аңладым. елда кирәк. Быел булмый, менә ул монда бит быел алай гына төзеп бетереп куя алмыйлар инде мәктәпне, чөнки бит мәктәп ул зур, ул программага кертелергә тиеш. Аңлыйсызмы? Бу проблеманы беләбез. Анда безнең зур мәктәп кирәк. Йортлар күп салына. Балалар Казан мәктәпләренә йөриләр, чөнки, чөнки тукталышларда йөрергә кирәк. Без бу проблеманы беләбез. Шуңа күрә безнең Президент тарафыннан хәзер бу мәктәпкә проект эшләре буенча йөкләмә кушылды, бирелде, поручение дип әйтим инде. Шуңа күрә бу эш белән шөгыльләнәбез. Менә мәктәп булачак. Кайчан әйтеп булмаем, кайчан. Менә әле бит проектлар эшләнеп бетмәгән, программага кертелмәгән. Әгәр дә мин әйтәм икән, беренче сентябрь, егерме беренче елга дип, бу ялган була, бу дөрес булмый. Шуңа күрә быелгы уку елына булмаса да, икенче уку елларына өметләнәбез. Балалар алар кайда йөриләр? Аңлыйсызмы, менә бит ха. Мәктәп, мәктәп булмаганда. Юк, мәктәп, мәктәпсез бит мә өйдә утырмыйлар. Ну, ә аңлыйбыз без, чөнки йортлар төзелә, микрорайон бик зур, ә мәктәп салмаганнар. Менә монда инде сораулар бик күп. Монда сораулар безгә генә түгел, сораулар җитәрлек, ни өчен менә йортлар салалар, мәктәп салынмаган, проекты ничек аның, аның бар бит инде төзелеш проектлары. Аннан соң бу микрорайонда. Төзиләр, ә мәктәп белән бакчаларны һәм башка социаль объектларны кертмәгәннәр, нишләп алай эшләгәннәр, сораулар җитәрлек. Шуңа күрә мәктәп булыр. Сез тулы, тагын да тулы җавапны безнең газетабыздан укыгыз. Рәхмәт шалтыратуыгыз өчен. Безнең газетабыз бит инде милли темага нык игътибар бирә һәм шуңа да бәйле рәвештә, әлбәттә, безнең укучыларыбыз да чынлап Чын милли укучылар, алар безгә бу уңайдан бик күп сораулар җибәрделәр. Менә без аларны бер блокка тупладык, алар бик күп. Э, бер-икесенә генә тукталып үтәбез. Татар теленнән БДИ биргән укучыга өстәмә 10-15 балл ясагызчы, ичмаса бер этәргеч булыр иде, дип яза Фирдәвес Галиева. Башкортстандагы кебек татар теленнән БДИ бирүчеләргә, олимпиада җиңүчеләренә өстәмә баллар булырмы? Нигә татар телендә өйрәтүче логопедлар юк? Нигә татарча өстәмә белем бирү, белем, мәктәп юк? дип яза Миләүшә Шәрәфетдинова. Без башкорт ата-аналары белән элемтәдә торабыз, аларда быел башкорт теле буенча олимпиада катнашкан балага Башкортстан югары уку йортларына кергәндә өстәмә баллар биреләчәк. Бу бездә дә каралмыймы? Менә шундый сораулар. Менә бу олимпиадаларда җиңүчеләр өчен вә аннан соң бердәм дәүләт имтиханын татар телендә бирелгән балалар өчен, безнең бит бердәм дәүләт имтиханы Э, унберенче сыйныфларда рус телендә бирелә аңлашыла бу сүз алып баралар тугызынчы сыйныф буенча олы әйтегендә төп мәктәпне бетергәндә һәм әлбәттә татар теленнән имтихан сайлап алып шуны биргәннәр өчен дип әйтеп аңлыйм мин татар телендә әдәбиятын татар телендә Без бу мәсьәләне күтәрдек, аны безнең Татар конгрессы да, Мәгариф министрлыгы да, менә бу татар телен саклау, яклау һәм үстерү буенча Президентыбыз тарафыннан чыккан указ нигезендә аның рәисе Марат Готович беләсез Әхмәтов. Аның да үтенече һәм аның да теләге бик зур. Менә бу әйберләр барысы да карала, без аны ректорлар советына тапшырдык. Бу мәсьәләләрне әле ахырга хәл ителеп бетмәгән, чөнки вакыт бар. Бик без дә хуплыйбыз, ниндидер өстәмә балл бирсәләр, татар теле буенча имтиханнарның бирүнең саны арттырсак һәм укырга кергәндә әзрәк стимул булыр иде, мотивация булыр иде дип әйтик, без моны хуплыйбыз. Ләкин әле карар ахырына кабул ителми. Ләкин русчага да рәхмәтләнергә. Һәрбер югары уку йорты үзе карар кабул итә. Ә, әйтергә кирәк, олимпиада буенча да, менә бу җиңүчеләр буенча да, былай да инде безнең укучының портфолиосы нигезендә кемдер 5 балл бирә, кемдер 3 балл өсти, э, кемдер менә 10 баллга омтыла, э, шуның буенча сүз алып барыла. Мин уйлыйм, ел ахырына хәтле ничек тә булса барыбер стимуллаштыру э, ысуллары килеп чыгыр дип. Исәнмесез, татар университеты кайчан ачылыр икән? Моңа ошаган сораулар бүген безгә көндез дә килде. Ә, Татарча белем алганнан соң югары белемне татар телендә дәвам итү мөмкинлеге ни дәрәҗәдә каралган Татарстанда дип сорыйлар. Безнең бит менә бу сорауны бирәләр. Безнең бит хәзерге вакытта Казан федераль университеты базасында Габдулла Тукай исемендәге менә шушы, м, әйтергә кирәк инде, Институт ачылды. Анда безнең бүгенге көндә 300 дән артык, 400 гә якын студент, 300 үзгәреп тора, 370 тә булырга мөмкин, төрле төрле юнәлешләр буенча. Шушы полилингваль һәм билингваль әйтик инде кирәлектә укыту өчен дип әзерләнә торган укытучылар әзерлиләр. Һәм Бу беренче адым. Менә аңа безнең Президентыбыз бирә финанс чыгымнарын. Хәерле көн, Ватаным Татарстан! Хәерле көн! Хәерле көн, тыңлыйбыз сезне. Минем шундый соравым бар иде, ике студент балам, шуның берсе Мәскәүдә укый, берсе Казанда укый. Стипендияләр аермасы бик зур. Икесе дә яхшы укучылар. Яңадан менә Мәскәү студентларына кайтып киткән өчен юл акчасы да кайтарлы. Ә Казанда студентлар өчен очсызрак бәягә хәтта проезднойлар да юк, шәһәр эчендә йөрергә дә. Менә бу нилектән шулай, моны берәр ничек үзгәртеп буламы? Әлбәттә, бу бик зур Проблема чыгым сорый торган проблема, чөнки э, менә бу студентларның э, юлда йөрүләрен э, компенсация бирү мәсьәләсен аның һәр югары уку йорты үзе карар кабул итә. Чөнки моның буенча бернинди федераль законда юк. Ә менә Мәскәүдән Казанга кайтучы башка регионнарга кайтуны шулай ук Мәскәү үзе кабул иткәндер дип әйтәсем килә. Теге ссылк э, селтәү селтәмә ясап, э, менә шулай булырга тиеш, шул закон нигезендә дигән әйберләр юк. Шуңа нигә алай дип сорыйсыз? Әлбәттә, борчыласыз. Берсенә бар, икенчесенә юк. Э, бу сорауга минем җавабым, әлбәттә, төгәл дә түгел, ачык та түгел һәм була да алмый, чөнки ул безнең законнарга нигезләнеп, э, андый э, постановление чыгара торган түгел. Чыгармаган постановлениега Әйтеп булмый бит инде, чыгарабыз, эшлибез, булдырабыз дип. Шуңа күрә сезнең сорауны алдык, телефоныгызны күрәбез, җавапны төгәлрәк бирербез яңадан. Илсур әфәнде, сез шәхсән үзегез әти буларак, киләчәктә татар телен үстерү өчен чаралардан канәгатьме? Шулай ук 200 миллион бюджет акчасын бүләкләргә сарыф итеп, татар теле күпмегә алга китәр дип фаразлый аласыз? Аяныч хәлгә төшерелгән татар телен үргә түгел, бүгенге хәлдә тоту өчен Җиң сызганып, мәктәпләрдә балалар белән эшләү урынына конкурслар, бәйрәмнәр уздырып, балаларның татар теленә карашын үзгәртә алабызмы? Римир Сәлимгәрәев, Казан. Аңлыйсызмы, татар телен саклау өчен менә бөтен чараларның комплекслы рәвештә алып барылуы кирәк, эшләве кирәк. Монда иң беренче чиратта, менә сорау бар бит, әти-әни буларак дип, гаиләдән килә. Әгәр дә гаиләдә балалар белән татар телендә сөйләшеп, аңа булган мәхәббәтне, аңа булган мөнәсәбәтне, ихтирамны, игътибарны юнәлтсәң, монда һәр гаиләдә туган телдә сөйләшү ул булачак та, дәвам да итәчәк һәм аның өчен оялырга да кирәк түгел. Монысы бер. Мәктәпкә килгәннән соң Бакчага килгәннән соң ул сорауларны без бик күп ишетәбез, ул претензияләрне без күп күрәбез. Менә минем татарча э, теле ачылды, яхшы белә бергә, бакчага барды да онытты дип. Нишләп алай икән соң ул? Нишләп оныталар соң? Аны бит э, бакчада беркем дә инде мәҗбүр итеп русча сөйләшергә э, әйтми. Э, Төрле балалар бардыр инде, моның белән дә килешергә була. Төрле төркемнәргә керәләр. Татар төркемнәре булмаган садик, бакчаларда рус төркеменә бирәләр, тизрәк керер, керү өчен, баланы калдыру өчен урын эзлиләр, алар да бар. Монда бик күп факторлар. Ләкин шуңа карамастан, барыбер теге бакчаны, мәктәпне генә гаепләп калдырырга түгел, өйдә сөйләшергә кирәк. Аннан соң мәктәп бит ул өйдә булган тәрбияне эләктереп алып, шуңа ярдәм итүче генә. Монсы бер. Икенче, 200 миллион дип әйтәләр. Әгәр дә бит инде җиһазлар өчен бирелмәсә, әгәр дә интерактив такталар заманча булмаса, аннан соң балага кызыксындыру чаралары булмаса, аудио, видео башкалар булмаса, тагын әйтерләр иде, менә бер әйбер юк, шуңа күрә бакчага килмиләр татар бакчаларына. Татар гимназияләренә бармыйлар, чөнки русларныкы да яхшырак, дип әйтерләр. Моң болай эшләсәң дә гаеп, тегеләй эшләсәң дә гаеп. Бу 200 миллион булсын ул, миллиард булса да җик кирәк ул безгә. Без аңа хуплыйбыз гына. Рәхмәт Президентыбызга, рәхмәт хөкүмәткә һәм аның белән шөгыльләнгән кешеләргә. Монсы икенче, икенче фикер дип әйтәм инде. Ә менә җырлар, фестивальләр, конкурслар алары да кирәк, ләкин чама булырга тиеш. Әгәр дә бала мәктәпкә килеп укымыйча, төп фәннәрдә укымыйча, гел җыр бию белән генә утыра икән, ул вакытта ул белемсез калырга мөмкин. Әгәр дә гел шул белем, белемгә генә кереп китеп, Гел шул рейтинг дип, цифр дип, гел башын күтәрмичә, укымыйча, бернинди дә катнашмаса, сөйләшмәсә, җырын белмәсә, татарның мохитендә тәрбияләнмәсә, музыкасын ишетмәсә, музейга бармаса, театрны күрмәсә, гомумән, төрле-төрле фестивальгә катнашмаса, яңадан ул бер китек була. Шуңа күрә бит инде монда, менә мин шуңа башта әйттем, комплекс кирәк. Ә ул бар. Без үзебезнең эшләп җиткермәгән әйберләребезне бик яхшы беләбез. Без беркайчан да әйтмибез, бездә бөтенесе идеаль, әйбәт. Менә минем максатым бит әти-әниләргә таш чанып аларны гаепләү түгел. Без барыбыз да гаепле бу ситуациядә. Чөнки безнең үзебезнең милли үз аңыбызны үстерергә кирәк. Безгә сөйләшергә кирәк, безгә әйтергә кирәк, безгә бөтенләй бергә эшләргә кирәк. Без бер-беребезне гаепләүдән бернинди файда юк. Һәм без упкынга да төшмибез, без үсеп тә китә алмыйбыз. Упкынга да төшмибез, менә шушы урталыкта кайнап торабыз. Менә шул урталыктан чыгу өчен безгә кирәк ныклы адымнар белән эшләргә. Ә ул мәктәп бит инде эшли, нишләтсен мәктәп, нишләтергә тиеш ул аны. Чөнки егысы русча дип әйтәбез, башкасы русча дибез. Үзләре китап сатып алып, Ә, безнең, мин бөтен кешене гаепләмим, моны белегез. Сез зинһар өчен гаепли дип әйтә күрмәгез. Ә бу бик дөрес булмас иде. Э, китап сатып алып укымасаң, э, газет журнал бас, э, чыккан газет журналларны басылып язылып инде подпискага аларны алмасаң аларны тотып укымасаң гел шушы менә мин монда куйдым әле менә шушы

Булса, монда эмоции дип уйламагыз. Монда эмоция бөтен кешенең бар. Ләкин аны тыя белергә кирәк. Менә шуңа күрә вакытында тыям. Телефонымны хәзер инде аннан отказ биреп булмый. Гәҗите дә, журнал да кирәк. Комплекста. Урамга чыгу, чыгу дигәннән аңа кагылышлы да бер сорау килде безгә. Мәктәпләрдә политинформация дәресләрен кире кайтару турында сүз бара. Дөрес аңлаган булсам, балалар белән шул исәптән сәясәт һәм митинглар турында да сөйләшергә тиеш булачаклар. Моның максаты аңлашыла, ләкин бу Конституциягә каршы килмиме? Безнең укучыбыз менә шундый сорау җибәргән. Безнең политинформация дип мин аны хәзер элекке шикелле әйтмәс идем. Менә элеккеге концертлар алдыннан халык алдына чыгып, клубта безнең Укытучылар инде гел алар масса белән эшләү өчен агитпропаганда алып баралар и Октябрь революциясенең, әйтим инде, хатын-кызлар көнен яисә анда башка бәйрәмнәрдә Беренче май бәйрәменең әһәмиятен сөйлиләр и Һәм бу бик яхшы иде. Халык тыңлап утыра диде. Концертка килә, тыңлап утыра, белмәгәне дә, ишетмәгәне дә ишетә. Моның бер ни начарлыгы күрмим мин. Хәерле көн, тыңлыйбыз сезне. Алло, исәнмесез? Исәнмесез. Исер әфәнде, менә минем шундый сорау бар иде, әйме, әйе, менә сез э, бик дөрес әйттегез, бу Алсу Анамова сезгә шалтырата. Чыннан да, өйдә татарча сөйләшергә кирәк, газет-журналлар яздырырга кирәк. Менә без, мәсәлән, өйдә татарча сөйләшәбез, ә имам малайларым белән газета-журналларда яздырабыз, Салават күпере, Ял кырт. Ләкин, менә бөтен әйбер русча булганга күрә, мәктәптә бөтен дәресләр русча, аралашалар үзара русча. Менә минем алар икесе дә өйгә кайталар да, берсе садикка йөри, берсе мәктәпкә, үзара тотыналар русча сөйләшергә. Мин аларга һәрвакытта да күз. Кисәтү ясап торам. Әйдәгез, татарча сөйләшегез, монда нәрсә ул, урыслар җыелганмы әллә дип. Менә шуңа күрә нәрсә әйтәсез, менә мәктәпнең дә әһәмияте бик зур. Һәм менә татар мәктәпләрендә яки татар классларында гына булса да, берничә гуманитар фәнне генә булса да татарча укыту күзәтеләме киләчәктә? Менә мин үзем туксанынчы, ике меңенче елларда үскән бала, әйме мәктәпләрдә без ул барыбер бик Зур әһәмият уйный менә шу татарча аралашу өчен. Аңлашылды, рәхмәт Алсу ханым, рәхмәт. Чыннан да сезнең фикер бик дөрес. Мәктәпнең дә өлеше була, бар. Мәктәп тә үзенең вазыйфаларыннан ваз кич, кичми, кичергә тиеш түгел, ул аны үш үткәрергә тиеш, аның миссиясе шул, тәрбия, белем бирү. Ә менә сез әйтәсез, фәннәрне татарча укыту дип. Безнең бит татар гимназияләре, безнең менә хәзерге көндә 39 татар мәктәп һәм гимназия бер Казанда гына бар. Республикада ул 59. Аларда бит, мәсәлән, географияне, тарихны, музыка дәресләрен, башка фәннәрне, гомумән, кирәк икән, математиканы, физиканы татарча укытмагыз дигән бер генә кеше дә юк. Безнең күп мәктәп җитәкчеләре Әти-әниләр физика, математика, химияне, төгәл фәннәрне русча укытыйк әле дип сорыйлар, шуңа русча укытабыз дип әйтәләр. Без аңа да каршы түгел, чөнки, ничек дип әйтим инде, әгәр дә каршы булып утырсаң, бөтенләй күчеп, башка мәктәпкә күчерергә мөмкин. Ә рус мәктәбенә монда балалар кими, аннан соң бөтенләй ябылыр, ябылуга китерергә мөмкин. Ә менә гуманитар фәннәрне татарча укытырга беркем дә каршы түгел. Әлбәттә, укытырга кирәк. Өйдә дә сөйләшергә кирәк. Дип, мин сезне хуплап әйтәм, чөнки менә сез әйтәсез, кайткач русча сөйләшәләр дип. Татарча сөйләшеп тора торган, татарча музыканы куегыз да, шул татар моңы астында сезнең белән татарча сөйләшсеннәр. Әлбәттә, катлаулы проблема. Хәзер бит моны беркем дә Аның беркемдә дә рецепт юк, менә болай булырга тиеш дип. Беркемдә дә рецепт юк, чөнки кемдер кайта татарча сөйләшә, кемдер русча сөйләшә. Чын татар авылларында, менә мин очрашканда, бакчадан капка төбендә утыралар, бөтенесе русча сөйләшәләр. Чөнки бала тыныч кына утырсын дип, Өч яшьлек орчык башлы хәтле балага бирәләр телефонны алып, куялар телефонны ачып, комачауламасын. Әнә шуңа куанып утыра шул телефонга, әлбәттә бөтен русча. Безнең бит сәгатьләр, тәүлек буенча шул Шаян телеканалы бар. Нинди генә анда мультфильмнар бар. Без ачып карыйбыз үзебез. Анда рәхәтләнеп карарга була. Татар ТНВ планета тәүлек буенча эшләп тора. Шуңа күрә монда әлбәттә Сезнең борчылып шалтыратуыгызга мин бик шат. Без бергә эшләргә тиеш. Рәхмәт, мондый позициядә торган ханымнар күбрәк булса. Менә сез үзегезнең иптәшләрегезне дә, икенче яртылары, яртыгызны да дип әйтим инде, шушыңа күндерергә тиеш, алар да шөгыльләнсеннәр. Балаларны бүлмәләргә ябып,

Гарантия бар, 149 нчы лицей, татар лицее, Чишмәле урамында урнашкан. Безнең анда күптәнге эшләүче Фирдәвес Габдуллур дигән бик тәҗрибәле директор. Аның чын мәгънәсендә милли рухлы директор, менә шундыйлар күбрәк булсын иде әле. Һәм анда Беренче сыйныфта әгәр дә бишәү җыела икән, димәк, аның, әти-әниләр теләге буенча, өчесендә татарча гына, икесендә татарчалы-русчалы, берсендә катнаш гаиләләр өчен беренче этапта, бәлки, русча кереп китергә, чөнки әгәр дә ире татар булып, хатыны башка милләттән булса, татарча аңламаганча бала көнебуе утырса, кайтып проблема ясаса, ул Мин 100 процент гарантия бирәм, Ирина әйтә-әйтә барыбер эшли, баланы икенче мәктәпкә күчерәләр. Менә шулай шулай булмасын өчен без эшлибез инде шундый. Төрле-төрле класслар ачыла һәм укыту мөмкин. Мин яңадан бер кызыксынырмын, 149 нчы лицей, анда андый проблема булырга тиеш түгел.

Менә былтыр, унтугызынчы елны безнең чыкты, Россия мәгариф министрлыгының рекомендацияләре, шундый хат дип әйтим. Кәрәзле телефон дәрес вакытында кулланмаска дип. Моның өчен бит беренчедән урын булырга тиеш, бөтен телефонны, кәрәзле телефонны җыеп алып, ябып куерга һәм әгәр дә шуннан югалса, кем аңа җавап бирә, беренче сорау. Аны бит кәрәзә телефон саклаучы кеше куеп булмый анда. Гардеробчы дип әйтим инде, чишендерүче, вахтер, алар болай да инде бөтен баланы кертеп, кабул итеп, җавап биреп утыручы кешеләр, алар аның мөмкинлеге юк. Шуңа күрә сыйныфта, шкафта, бер ящикта, әйтик инде, телефоннарны җыеп куялар, тавышсыз режимга куялар да шунда тора. Бу бит укытучыдан тора, бу мәктәп җитәкчесеннән тора. Әгәр дә син дәрескә кереп, дәрес вакытында менә шулай укытучы аңлата, ә син инде һаман телефонда уйнап утырасың, бу димәк ваемсызлык дигән сүз. Укытучы, әгәр дә укытучы шундый авторитетлы, безнең бит бөтенесе шулай булырга тиеш. Укытучылар Аларның күзенә карап торалар, анда телефонга түгел. Әгәр дә син күз белән генә идарә итә укытучы. Һәрбер кешегә замечание ясап утырырга, шелтә белдереп утырырга вакыты юк, чөнки ул аннан соң бүленә бит инде. Дәресне дә аңлатасы бар. Әйе, дәресне дә аңлатасы бар. Әлбәттә, укытучыларның үзләренең телефоннары, менә бит монда юк, мин телефонны алып куйдым. Миндә дә юк. Әйе, телефоннары булырга тиеш түгел өстәл өстендә. Дәрес аңлатканда кырыйга карап, кем шалтырата икән, нәрсә әйтергә икән, урамга чыгып, коридорга чыгып китеп, бүленеп барырга тиеш түгел. Һәрнәрсә дә тәртип булырга тиеш. Иң яхшы тәрбия, үрнәк. Үрнәк, үрнәк, менә шул. Чит телләр буенча да соравыбыз бар, ни өчен сайлау мөмкинлеге калдырмыйча икенче чит тел кертелде? Һәм икенче соравыбыз, мәктәпләрдә безнең белән килештереп тә тормыйча икенче чит тел сайлап укыта башладылар. Күп җирдә татар теле әдәбияты өч сәгать, ике сәгатькә калдырылды, нигә безгә һаман терек телен өйрәнү мөмкинлеге тудырыс тудыру өстендә эш алып бармыйсыз? Без бит терки халыклар, нигә чит телләрне генә өйрәнергә тиеш? Менә аңлыйсызмы? Менә әти-әниләрнең сорауларына бер җавабым бар минем. Менә нишләп алып бармыйсыз дип әйтәләр инде алар, нишләп кертмисез дип әйтәләр. Менә э, Россия Федерациясендә карар э, кабул ителгән мәгариф турындагы закон э, кануннар нигезендә ул безнең 29 декабрь 2012 елында кабул ителгән шул закон ул гел үзгәреп тора, аңа үзгәрешләр кертеп торалар. Анда мәктәпнең үзенең вазыйфасы, аның, ничек дип әйтим инде, бурычлары һәм вәкаләтләре, муниципаль оешмаларның органнарының, мәгариф министрлыгының вәкаләтләре. Чөнки әгәр дә без хат белән, рекомендация формасында, боерык формасында җибәрәбез икән, гарәп телен кертегез, әрмән телен кертегез, гади өчен генә, үз үрнәк өчен әйтәм инде анда, башка телне кертегез, испан телен кертегез дип, бу бик зур ялгыш безнең тарафтан. Безнең күзәтеп карап торучы оешмалар, прокуратура һәм башка оешмалар, алар, чыннан да, без әгәр дә шушындый кимчелеккә барабыз икән, бу законны бозу, закон бозуга тиеш түгел без. Бары тик уку планын, мәктәп җитәкчелеге, әлбәттә, мин искәртеп әйтәм, укытучылар, балалар, әти-әниләр белән берлектә икенче телне кертүне, беренче телне кертүне гариза формасында, Туган тел, ансы бер нинди проблема булырга тиеш түгел. Икенче телне кертүне балаларның бүтән менә шушы мәгариф системасында эшләүче бүтән кешенең дип әйтим инде фикерләрен исәпкә алып кабул итәргә тиешләр. Ни өчен гарәп теле кертелмәгән? Гарәп теле безнең федераль дәүләт белем стандартларында юк. Нишләп испан теле кертелгән, ансы да әйтергә кирәк, ул уку пособиеләре генә бар. Мин әйтә алмыйм, кайсы мәктәптә керткәннәр, ничек керткәннәр. Монсы инде теге бозу түгел. Ә менә төрек теле буенча, рәхим итегез, кертегез. Гомумән әйтергә кирәк, без әле икенче телне мәҗбүри кертүне мәҗбүри итеп куймадык. Чөнки ул безнең федераль дәүләт стандартларында каралган проектта, Аның буенча хатлар килде. Хәзер ул яңадан үзгәрешләр кергәли тора. Беркем дә бүгенге көндә менә катгый рәвештә, әйдәгез сезнең бишенче сыйныфтан алып унберенче сыйныфка хәтле икенче тел булырга тиеш дигән әйбергә без бик артык, ничек дип әйтим инде, йогынты да ясамыйбыз. Теләп тә итмибез. Шулай ук гомумән төрке, төрек телен мәҗбүри кертү турында да сүз бармый. Юк. Өлкән классларда биш көнлек уку атнасы кертергә җыенмыйлармы? Лилия, Казан. Өлкән классларда биш көнлек уку атнасы кертергә җыенмыйбыз. Яңадан бер тапкыр әйтәм, бу шул ук мәктәпнең вәкаләте. Менә әти-әниләр, тыңлап торган кешеләр, законны теге, ничек дип әйтим инде, Гаеп эзләргә теләгән кешеләр була бит бөтен җирдә. Алар әйтергә мөмкиннәр, Алайса сез нәрсә белән шөгыльләнәсез? дип. Безнең шөгыльләнгәнебез бик күп, чөнки алар бик катлаулы һәм без бергә эшлибез. Ләкин менә язып, приказ белән, боерык белән биш көнгә күчегез дигән карарлар бездән китә алмый. Ул бик зур бозу. Әгәр дә югары сыйныфлар күчә башлыйлар икән, безнең бит гимназияләр бар, безнең бар фәннәрне тирәнтен өйрәнүче мәктәпләр, безнең бар профильле класслы мәктәпләр җитәрлек. Алар бит һәр бала үзенең теләгеннән чыгып, үзенең талантына нигезләнеп, үзенең мөмкинлегеннән чыгып, үзе өчен хәзерге вакытта да, аннан соң тормышта да Әйтик инде, образовательный дип әйтим инде, менә шушы мәгариф проект траекториясен төзергә тиеш. Менә мин кая барам, кем булам, нишлим, кайчан һәм нәрсә. Шуңа күрә менә аларны исәпкә алып эшли башлаганда, биш көнгә генә калдырсаң, алар ничек өлгерәләр соң? Безнең 38 сәгать, 37 сәгать, 36, димәк, башлангычларда анда 23 сәгать, 25 сәгать. Башлангыч класслар да, сыйныфларда да бик катлаулы әле. Беренче сыйныфлар безнең биш көнлектә, аңлашыла. Ә менә ике, өч, дүртләр, алар шулай ук мәктәп хәл итә. Беренчедән, сорыйлар, бала белән була алмыйбыз дип. Бала белән була алмаган әти-әниләрне без яхшы беләбез. Әйтергә кирәк, алар белән без шулай ук сөйләшү эшләре ну, алып барабыз инде. Аларга Кайбер әтиәниләргә шимбә көнне баланы озатмыйча мәктәпкә өйдә генә булып йоклап калырга кирәк, андыйлар да булгалый. Чөнки бакчага итергә түгел шимбә көнне, ә монда авыру өйләр инде. Өстәмә ял көне. Өстәмә ял, өстәмә ял көне. Кайбер гаиләләрдә балага игътибар юк. Игътибар булмаган гаиләләргә биш көнлеккә күчсәк, ул гаиләләр игътибарсыз, алар ашаусыз кала, ә мәктәптә тукландырабыз. Бигрәк тә хәзерге вакытта безнең илебезнең Президентыбызның карары нигезендә 53 сум да 41 тиенгә көн саен туклану каралган. Җылы кайнар аш, ите, чәе, бөтенесе бар. Ә бала ач кала. Андый гаиләләр дә бар бит инде. Менә шуларны исәпкә алып, монда укытучылар мәнфәгатен дә исәпкә алырга кирәк. Нагрузка кимегәннән соң, димәк, аларның да нагрузкалары кими. Ул нәрсәгә мөнәсәбәт йогынты ясый хезмәт хакына. Аннан соң балаларның сәламәтлеген искә алырга, искә алырга кирәк. Чөнки әйтәләр, без ә, бу дәресләрне шимбә көн керәсе дәресләрне әйдәгез бүтән көнгә күчерәбез дип. Ярамый. Ә, я, ниләр ә, Санпин нормалары буенча безнең 4 көнлек кенә булырга 4 сәгать кенә каралган дәрес. Беренче ярты еллыкта 35 минут, икенче ярты еллыкта 45 минуттан артык булырга тиеш түгел. Һәм шул э, таләпләргә туры китереп Бер генә көн атнага биш көнлек куерга була дәресне. Ә монда бит өч көн була аннан соң үзгәртсәң, биш көн, биш сәгатьлек, биш дәресе көн. Бала арый. Бала турында, сәламәтлек турында уйларга кирәк. Ә ун белән ун бер, биштән тугызынчы сыйныфлар турында без бик сүз алып бармыйбыз, хупламыйбыз да. Ачыктан әчек әйтергә кирәк, бу бит менә безнең Үзебезнең милләттән булган кешеләр сорыйлар. Әгәр дә шуны без хупласак, телебезне киметүгә дә китерергә мөмкин. Ачыктан. Иң куркынычы да безнең өчен шул. Менә уйларга кирәк, без барысын да уйлыйбыз. Хәерле көн, Ватаным Татарстан. Хәерле көн, Сәләтлек. Сау сөйләгәннән соң Мөмкин, бирегез Илсур Гәрәевич тыңлый сезне. Логопедлар буенча сынау бар иде анда безнең җан язып җибәргән иде без яңратырлар да менә татар телендә эшләүче логопедлар юк безнең алар әзерләнми дә һәм әзерләнгәннәре рус телендә әзерләнгәч баланың телен русча ачу хәерлерәк дип баланың телен русча ачалар татар мәктәпләрендә күбесендә логопедлар юк та. Исемегез кем була? Кайдан шалтыратасыз? Илсөя Әхмәтгалиева, Татарстан ата-аналар төркеме координаторы. Безгә менә ата-аналардан бу сораулар бик еш яңгырый. Аңладым. Аңладым. Чыннан да, логопед, дефектологлар мәсьәләләре алар җиңел сораулар түгел. Алар безнең массакүләм бөтен мәктәпләрдә дә юк. Беренчедән, безнең 53 дәүләт мәктәпләре бар. Аларда, әлбәттә, менә бу белгечләр бар. Безнең дәүләт мәктәпләре 53, ул безнең сәламәтлеге чикләнгән балалар өчен ачылган мәктәпләр. Бердәнбер субъект дип әйтергә кирәк, безнең субъект Татарстан Республикасы. Күп җирдә алар ябылды һәм алар күчерелде, гомуми мәктәпләргә күчерелде. Бездә ул балалар өчен мәктәпләр һәм интернатлар сакланып калынды. Без аны хуплыйбыз һәм, әлбәттә, бу бездә бар. Ә менә бакч, балалар бакчаларындагы логопедлар өчен татар групп төркемнәрендә татарча булырга тиеш. Ә, тагын бу әйтәсем килә, тагын менә шушы җирлектә эшләүче балалар бакчалары җитәкчеләренең төп бурычы бу, кадрлар белән тәэмин итү. Беркем дә бит менә әйтми, аерым бит аларны укыту дигән сүз түгел. Аерым. Бөтен нәрсәне аерып бетереп булмый бит. Мәсәлән, логопедлар хәзер диләр.

Аңладым. Менә әсбаплар буенча мин бик үк килешеп бетә алмыйм. Әлбәттә, сезгә хәбәр бирә торганнардыр шулай дип. Әсбаплар бар, ләкин тулысынча түгел. Һәм яңа әсбаплар кирәк. Мин моны хуплыйм. Без моны беләбез. Моның буенча шөгыльләнәбез. Татар телендә логопедлар, дефектологлар өчен менә бу әсбаплар белән. Ә менә кадрлар белән тәэмин итү шулай ук без уйлыйбыз моны карарга яңадан бер тапкыр. Әгәр дә сорый башлыйбыз икән, безгә җавап бирәләр, бөтенесе бар дип. Шуңа күрә менә әти-әниләр төркеме исеменнән әйттегез бит инде сез. Сездән дә менә шундый активлык кирәк. Төгәл, конкрет, менә кайсы районда, кайсы мәктәптә логопед татар төркемендә татар баласын русчага русча өйрәтә. Бу бит инде шулай ук хокукларны бозу дигән сүз. Менә без сездән безгә исемегезне Илсия Әхмәтгалиева Татарстан безгә шул төгәл мәгълүматлар кирәк. Илсия ханымның тагын бер соравы бар иде бездә. Мәктәпләрдә ислам дине дәресләрен кайтару мөмкинме? Православ тәрбия күпчелек дәреслекләргә даими кертелгән, институтларның эш планына кергән. Аңлыйсызмы, менә ислам дине дәресләре дип, ислам безнең бит мәктәпләрдә, башлангыч сыйныфларда да, аннан соң бишенче сыйныфта да, гомумән, менә шушы төрле диннәрнең тарихын өйрәнү дәресләре бар. Без бит Россиядә, аннан чыкты православие, аерым бер Модуль бар инде. Без бит аларны кабул итмәдек. Бик аз гына, мәсәлән, рус этнокультур мәктәпләре булырга мөмкин. Әле анда да безнең тәкъдим, рекомендация һәм ул бөтен җирдә үтәлә. Бик сирәк очракта гына сайлап алалар аны. Бөтен диннәрнең тарихын балаларга җиткерү. Чөнки әгәр дә без хәзер, әйдәгез, ислам ны гына өйрәнегез, башкасын өйрәнмәгез дип әйтәбез икән, Безнең бит татар районнары рус районнары да бар. Ә рус районнарында яшәүче кешеләр дә бар. Без башка безнең милләт кешеләре дә бар, татар кешеләре, башка кешеләр дә бар. Алар бөтенесе, әйдәгез, анда шулай икән, монда күчик әле православиега дип, бу бик зур каршылыкка китерә. Чөнки без моны бик, бу бит бик нечкә әйберләр. Бик нечкә әйберләр. Чөнки Татар авылларында эшләү укучы балалар алар белергә тиеш ислам нигезен, әлбәттә аны кычкырырга түгел, ислам нигезен өйрәнү, аны күбрәк итеп ничәдер 100 процентның 90 процент дип әйтим инде, калган таныштырырга кирәк православие белән, башка диннәр белән дә. Аларны берничек тә бер-берсенә каршы куерга ярамый. Чөнки ул дин, ул түгәрәкләрне, ул дәресләрне алып баручыларның эчтәлеген белергә кирәк, кемнәр ул, нәрсә сөйлиләр алар. Без хәзер әйтәбез икән. Бик нечкә тема. Әйе, бик нечкә. Без әйтәбез икән, әйдәгез, керсеннәр, сөйләсеннәр. Юк, алай гына булмый, бик катлаулы. Хәзер күрәсез бит хәзерге заманда. Сүзеңне үлчәп сөйләшсәмәсәң, эләктерергә генә торалар. Әле үлчәгәнне нәрсә сынаган? Үлчи үлчи дә инде аптырап бетәсең, анда да эләктереп алырга мөмкиннәр. Ә монда бигрәк тә балалар. Чөнки бу бик катлаулы тема. Мин моны әйдәгез кертик, әйдәгез кертмик дип кенә түгел. Кертмәгез дигән әйбер юк. Ләкин чама бар һәм һәр җирлек үзе аны матур итеп хәл итә. Рәхмәт. Динне, аның асылын матур итеп җиткерә белүче, мәгънәсе, чын мәгънәсе авторитетлы менә дин әһелләре килеп, бала белән очрашудан кемгә зыян? Беркемгә зыян түгел. Авызыңны ачып сөйләп тыңлап утырасың. Теге, Шуны эшләгез, моны эшләгез, бу ярамый, теге ярамый. Аны безнең укытучылар да бик күп әйтә, теге ярамый, бу ярамый дип. Ә инде ак ка төрелгән һәм ак әби, ак бабайлар матур башка нечкә юл белән үтеп керергә тиешләр. Ансы да Шәхси кабул итү көнегез бармы? Бар. Фәрдия Яруллина. Көне буе кабул итү, әгәр мөмкин булса, э, сишәмбе көнне кабул итәбез, язылыгыз. Чөнки, аңлыйсызмы, менә Бер төрле планлаштырасың, икенче төрле килеп чыга. Шулай бездә бүген. Менә бит. Әйе. Ләкин мин ничек тә булса үзем. Җитәкче кешенең эше шулайрак. Ниндидер социаль челтәрләрдә э, төркем үзегезнең шәхси битегез бармы? Анда сораулар калдырырга мөмкинме сезгә? Бернинди э, социаль челтәрләрдә дә димәк э, битем дә юк, бернәрсәм дә юк, чөнки безнең менә мәгариф министрлыгында официаль сайт бар, аннан соң яңадан Ни бар, аккаунт бар, шуңа күрә шунда калдыралар. Белегәнегезчә, Алсу Давизовна Мухаметова безнең ул шушы пресс-службаның җитәкчесе, әйтергә кирәк, аны беләләр. Мәгариф министрының урынбасарларын да беләләр. Сорауларны калдырырга була, бирергә була. Ә болай юк. Хәерле көн, тыңлыйбыз. Алло, исәнмесез, Сәлам. Исәнмесез. Исәнмесез.

Укытучыны, белем бирүче һәм имтиханнарны яхшы итеп, яхшы бәяләргә бирергә хәзерләүче дип күз алдына күбрәк китерә башладык без. Хәзер шулай дип уйлыйбыз. Укытучының тәрбияче дигән роле бераз онытылып бара. Менә мин шуңа күрә болай дип әйтер идем, уку йортларына бәя биргән вакытта, иң беренче чиратта ул уку йортларында тәрбия эшенең куелышы һәм ул уку йортларыннан чыккан кешеләрнең укучыларның тормышта үз урыннарын таба алулары беренче урынга куелып

Татарстан халкы менә Илдус абыйны без ничә елдан бирле беләбез. Ул безнең педагогик хезмәт ветераны. Мөхтәрәм, мөхтәрәм укытучы. Гомере буе шушы Арча көллиятендә, педагог көллиятендә ничә дистә еллар буе безнең укытучыларыбызны хәзерләп, Аларны мәктәпләребез тараткан һәм мәктәпләрдә эшләп хезмәт иткән укытучыларның нәтиҗәләрен күреп, шуларга анализ ясап, шуларны өйрәтеп, шуларны тотып контрольдә торучы остазыбыз. Сезгә бик зур рәхмәт сорауыгызга һәм сезнең исән-сау булып, матур булып, менә шулай

Безнең укытучы, һәрвакытта да ул укытучы да булды, укытты да, белем дә бирде, тәрбия дә бирде. Бер генә функция беркайчан да, менә бу төп миссияне, төп, әйтим, гамәлне беркем дә алып атырга тиеш түгел. Чөнки, әлбәттә, Россия мәгариф министрлыгы хәзерге вакытта менә эксперимент формасында менә шушы аерым ярдәмчеләр куерга дигән шушындый фикер кабул иткән икән, димәк, без аны үтибез. Әмма ләкин Һәр сыйныф җитәкчесе, һәр укытучы, ул беренчедән, тәрбияче дә, үзенең мисалы белән. Ул әти дә мәктәптә, ул әни дә, ул әби дә, бабай да, ул, димәк, менә шушындый бер, чын мәгънәсендә, илаһи зат, әти-әни өчен дә, бала өчен дә булырга тиеш һәм шулай булып калачак та. Монысы бер. Икенче, ул психолог та. Укытучы булган җирдә әти-әниләр әллә кайдан яңадан акча түләп, башка кешеләргә барырга тиеш тә түгелләр, чөнки алар серләрен сөйләргә, аны сыйныф җитәкчесенә әйтергә һәм сыйныф җитәкчесе аша балага үзе үзе биреп бетермәгән тәрбияне шушы укытучы аша эшләтергә тиешләр дип уйлыйм мин. Һәм менә бу иң төп миссия. Алга таба да шулай булыр. Без моны беләбез. Теге ЕГЭ, ОГЭ дип, ВПР дип әйтик инде, контроль эшләрне гел шул шул саннардан гына куып, иң мөхиме, тәрбиясез һәм әдәпсез, ләкин бик тә акыллы кешедән дә куркыныч кеше юк. Шулай бит? Бик акыллы булырга мөмкин, ләкин аның дине дә юк, дине дә юк, акыл ниге дә юк, тәрбиясе дә юк. Ул бер шундый җәмгыятькә кирәк булмаган, ләкин белеме юр, зур. Ул белемне ул кулланырга мөмкин, аны бөтен кеше кулланырга мөмкин, ләкин тәрбия буенча ул ноль дип әйтергә мөмкин инде андый кешене. Куркыныч кеше ул.

Ә проект эшләтеп балаларның башын катыралар, нигә кирәк ул? Әле кулдан гына түгел, принтердан чыгарырга кирәк. Бу уңайдан сезнең фикерләрегез нинди? Аңлыйсызмы, бу уңайда бер генә сүз әйтәсем килә. Менә бөтен кеше оста инде хәзер. Ник проект бирәләр дә, ник башны катыралар, ник, ни дип әйтәләр? Чөнки Рәхмәт соравыгызга беренчедән. Сорау биргән икән, без аңа җавап бирәбез. Һәр кешенең үз фикере. Проектлар бар, алар булырга тиеш, ләкин аның да чамасы булырга тиеш. Әгәр дә мәктәптә, мәктәптә укытмыйча, өйгә эшкә, эшне күп биреп, көне буе мәктәптә булганнан соң бала төнге уникегә хәтле утыра икән, проект белән өченче класс баласына бирәләр икән, әгәр дә шундый зур презентация ясарга, бу бит

Планнарын карарга, нәрсә укыта ул, аннан соң ничек бирә ул. Өйгә эшне күбрәк биреп, дәрестә бер-ике генә мисал эшләсә яки эшләсә, ул шулай ук дөрес түгел. Аның бит нормалары бар. Әгәр дә һәр укытучы үзенең фәнен илаһи дип күреп, бу хуп, без моны хуплыйбыз. Һәр укытучы үз фәнен яратырга тиеш, ул аны балага җиткерергә тиеш. Ә бала бер бит. Монда физика, химия, математика, рус теле, татар теле, бер бала, бөтен кеше ия ия, аннан соң баланың бөтенләй шыртлап сынырга мөмкин. Әти-әнинең нәфрәте туа. Менә алар булырга тиеш түгел. Контроль булырга. Мина без аны хупламыйбыз. Авыл укытучысы дигән программа ничек эшли? Укып кайтып авылда калган яшь укытучыларга нинди ярдәм каралган? Рөстәм Ибраһимов. Авыл укытучысы дигән программа, ул, ышанас, мин шуны әйтеп килә, әйтәсем килә менә, әлбәттә, унөч укытучы безнең быел земский учитель дип әйтик инде. Алар җиңделәр. Безнең башка регионнардан килгән укытучылар да бар, бу конкурста катнашып җиңгән укытучылар. Аларга миллион сум акча бирелде, алар кайтып шунда йорт салып монда, башка әйбергәме, эшли алалар. Менә бу бер әйбер. Икенче әйбер, яшь укытучыларны авылга җибәрү һәм аларны шунда саклап калу максатыннан безнең бер мең дә йөз дә унбер сум ул, ул шәһәрдә дә шул, авылда да шул, яшь укытучыларга өч ел дәвамында менә шул акча бирелә инде. Ләкин әйтергә мөмкиннәр бик күп түгел, ди. Монда. Укытучыларның хезмәт хаклары менә хәзерге көндә, димәк, безнең 34 мең уртача хезмәт хакы. Уртача дип әйтәм, уйламасыннар, менә бөтен кеше ала алмый. Монда категория дә, монда баллар да керә, монда стаж да керә, монда синең нәтиҗәләрең дә керә. Чөнки ничек әйтәсең, дөрес аңларга кирәк. Ә менә башка әйберләр, менә социаль ипотека буенча инде авыл җирендә бит эш процент. Аннан соң яңадан һәрбер район үзе тырыша, менә килгән укытучыларны саклап калу максатыннан төрле-төрле квартирасын түләргә, йортта торган өчен түләргә теләүчеләр дә бар. Менә шундый формалар дип әйтәм инде. Монда бездә нинди булса зур аерылап тора торган әйберләр юк. Аннан соң Яшь укытучы дигән программада менә наш новый учитель дип әйтәбез инде, безнең яңа укытучы дип әйтәбез. Анда безнең унсигез, ун, сигез, җиде, алты мең күләмендә түләнеп бара яңадан яшь укытучылар алар ай саен өстәмә түләүләр. Бу инде безнең грантта җиңеп чыгып. Гомумән төрле формалар бар. Бездә грантлар аша укытучыларны Яклау, саклау ул начар түгел. Бу сорау килмәсә бик гаҗәп булыр иде инде. Әлбәттә, бүгенге көндәге иң актуаль сорауларның берсе, сез чамалыйсыздыр ул да нәрсә турында икән? Туклану департаментыннан китерелгән ризыклар суык һәм теге кебек янмалары каты пешеп бетмәгән була. Бәрәңгене дә катырып пакетта алып киләләр. Бу мәсьәләдә департамент белән эшләү ничек каралган? Аңлыйсызмы, менә бу мәсьәләдә департамент белән эшләү бик яхшы каралган. Без бит менә әле мин Шбуатныда гына булдым, бер мәктәптә, Казан мәктәбендә. Без менә Буатнада, Тегатнада булып кайт, барган җирдә гел керәбез. Кая гына мөмкинлек бар, керәбез, карарга тырышабыз. Безгә алдан әзерләп куярга кирәкми бер әйбер дә, камерасы да кирәкми безгә. Аннан соң башка әйберләр дә кирәк түгел. Менә карап, нинди мөмкинлекләр бар, нинди кимчелекләр бар, Мөмкинлекләр булмаса, ничек аны булдырырга мөмкин дип әйтү мәсьәләләрен күтәрәбез инде без. Ризык суына икән, димәк, алдан аны өстәлне ябып куярга кирәк түгел. Моның хәзерге вакытта бит пандемия вакытында график буенча ашаталар. Аннан соң кабинетлар системасы бетереп беткерелеп торылды, бетереп торылды инде хәзерге вакытта. Алар Мәсәлән, химиягә бер кабинетка гына баралар иде, хәзер үзләрендә генә утыралар. Анда баралар инде, башка төп фәннәрдән дип әйтик, үзләрендә утыралар. Монда сораулар бик күп, ә менә теге дөге пешеп бетмәгән, яисә бәрәңге каты, бәрәңгенең бер кырые бер нәрсә булган әйберләр килеп тора. Без һәрбер кимчелек буенча чыгабыз, конкрет эшлибез. Конкрет эшлибез, чөнки бу бик Зур мәсьәлә. Без дә моны күрәбез һәм президент та моны контрольдә тота. Бик зур мәсьәлә, чөнки күрәсезме, депутатлар чыгып карадылар. Аннан соң җирле депутатлар чыгып карадылар. Общественный палата җәмгый теге палата. Ә иҗтимагый палата эшли. Иҗтимагый палата чыгып карады, анда без карар иттек. Атна саен менә бүген иртәнге 9-да онга хәтле безнең мәгариф министрлыгы һәрбер регион тыңлый. Нинди күпме мөрәҗәгать булган, нәрсә турында. Элек алар күп иде уку елы башында. Беренче тапкыр бит 209 меңнән артык, 209 мең дә 700 бала безнең көн саен бушка туклана һәм аңа бит ябырга кирәк, пешерергә кирәк, таратырга кирәк. Менә конвейер эшләп тора. Күрсәгез, безнең поварларның ничек эшләгәнлекләрен, аш пешерүчеләрнең. Аларга мәктәптә эшләүче укытучыга Мин уйлыйм, врачлар белән беррәттән хәйкәл куярга кирәк, чыннан да. Бер баласын да карамаган гаиләләр дә бар, э, тыя алмыйлар. Күпме баланың һәрберсен карый, һәрберсенә игътибар итә, һәрберсенә булышырга тырыша. Бу бик зур эш. Әлбәттә, менә поварлар дип әйтик инде, пешекчеләр. Алар бит сәгать иртәнге биштә киләләр, бишенче яртыда киләләр. Ашатырга кирәк. Көне буе ашыйлар. Көне буе менә иртән ашап ашана, кичкә кадәр. Чөнки күпме э, менә шушы агымда ашатырга кирәк. Э, департамент яхшы эшли, районнарга да чыга. Алар бик тиз реакция бирәләр үзләренең булган кимчелекләренә. Мин уйлыйм, Мәктәпләрдә ресторан формасында ашату. Анда беренчесе дә бар, икенчесе дә бар, салаты да бар, сайлап алалар, тәмле ашаталар. Менә без укыгандагы шикелле түгел, без укыганда әле кай баллы чәй белән печенье эчсә, ашаса, шуңа сыйный канәгать була. Хәзер әлбәттә аның белән чагыштырып булмый ул заман белән. Хәзер заман үзгәрде. Без укыган вакытта телефон да юк иде. Э, бөтен поселогына бер телефон булса шуңа йөгерәдер инде хәзер инде һәрбер кешедә телефон һәм һәрбер кеше шуңа кергән шуннан чыга алмый минем инде ул авыр тема минем өчен чөнки кергән чыга алмый шуннан чыкканнан соң тотыннар язырга әйтергә чыгырга кирәк чөнки бүтәнчә булмый бу бик куркыныч әйбер менә әйтте диерсез бу бик куркыныч әйбер бүгенге көндә менә ничек итеп инде туксанынчы елларда әлбәттә сораудан читкә китәм инде Үзегез сорагач, 90 нчы елларда ничек итеп печән өстендә, малны карамыйча, печән чабырга чыкмыйча, яисә анда бәрәңге утарырга чыкмыйча, бөт күп халык телевизорларга каныгып, шушы фильмнарны карап утырдылар, йөзәр серияләрне. Бәрәңге дә калды, мал да ашалмады, каралмады. Менә мин телефонга карап утыру шуның белән чагыштырам. Бу бит инде махсус эшләнгән әйбер булырга мөмкин. Шуңа син алып куй да кирәк вакытта гына куллан. Һәм бик бик бик дөрес, бик дөрес фикер. Без бер сәгатькә якын сөйләшәбез, эфир вакытыбыз тәмамлана. Әлбәттә, без безгә килеп җиткән барлык сорауларга да җавап биреп бетерә алмадык, әмма Мәгариф министрлыгы белән берлектә без әлеге сорауларга җавапларны әзерләп, газетабызда бастырырбыз, үзебезнең укучыларыбызга җиткерербез. Э, безгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Укучыларыбызга рәхмәт сораулар өчен һәм битараф булмаганнар өчен. Алга таба да сезнең белән шундый матур очрашулар оештырырбыз дип ышанабыз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен, беренчедән. Менә шулай зурлап чакырганыгыз өчен, чөнки сезнең газетаны, Ватаным Татарстан газетасын рәхәтләнеп укып, андагы булган мәгълүмат белән танышып, Кулыңа алып шул гәҗит иснә мөкиббән итеп шуны утырудан да бәхетлерәк рәхәт әйбер юк. Бу, димәк, менә гәҗит укый башлаганнан соң сезнең белән сөйләшкән шикелле буласың. Чөнки сезнең һәрберегез, һәрбер журналист, һәрбер корреспондент күз алдына килеп баса. Шуның өчен бик зур рәхмәт. Аннан соң бик зур рәхмәт безнең сорау бирүчеләребезгә. Әгәр дә мин ничек тә булса үз фикеремне әйтеп, кырысрак булган икән, яңадан бер кат гафу үтенәм. Уйламагыз, эмоцияләр алар җитәрлек, көне буена алар бик күп тула. Бөтен җирдәге теге начарлык энергияне аңа җыеп түгел, яхшыны да без алып барырга тиеш. Сезгә бик зур рәхмәт барыгызга да. Алга таба да Э, хөрмәтле э, менә шушы тур элемтә катнашучылар әйтәсем килә э, ватаным татарстан газетасына язылыгыз газета журналларын укыгыз сорауларны менә шулай бирергә мөмкинлек булган өчен сезгә бик зур рәхмәт һәм биргәнегез өчен дә менә нинди сораулар безгә керде менә хәзерге вакытта аның әле сездәгеләр дә җитәрлек без һәрберсенә җавапны бирәчәкбез уйламагыз менә Бер кешене дә качканыбыз да юк. Шулай. Береннән инде дә кимче э, әйтергә кирәк инде куркып тора торган эшебез дә юк, Аллага шөкер. Шуңа күрә ачыктан ачык сөйләшеп, ачыктан ачык фикер йөртсәк, ул вакытта без бер-беребезгә ярдәмче булырбыз, балалар тәрбияләнер, тук булырлар, сәламәт булырлар. Менә теләсә кая йөрүче балалар, тәрбиясез балалар булмас.